Merci, merci, Här President. Jo, léif Kolleeginnen a Kolleegen, natierlech verteidegen ech eis Verfassung hei, dat ass evident. An ech muss soen, ech verstinn natierlech och, dass all déi verschidde Vertrieder vun deene verschiddene Parteien aner Appreciatiounen hunn, well mir hu jo all en anere politesche Brëll an dat muss ee jo ëmmer, ëmmer erëm kloer soen. Mee ech kann et awer och net oft genuch soen, dass eis Verfassung einfach besser ass wéi déi vun der Majoritéit a vun der csv. An ech soen dat net wéi e bëllege Slogan, nee, Kuckt, eis Verfassung ass e bëssen eppes wéi eng Bibel, léif Kolleegen a Kolleeginne, wierklech. Wann Der se liest, wann Der se liest, da fannt Der eng nei Inspiratioun. Et fënnt een, wann een dono sicht, och en neien Anker. Här Gloden, kuckt Iech se mol eng Kéier mat där Inspiratioun un. Kuckt, eis alternativ Verfassung erzielt vun enger Gesellschaft, déi inklusiv ass, déi gerecht ass. Si verkierpert eng Visioun vun enger Gesellschaft, déi op staarke Wäerter baséiert. Et ass deemno e Gesellschaftsprojet. Si gëtt eis Äntwerten. Op déi sëlleche Froen, déi mir haut hunn, si gëtt eis, jo anscheinend interesséiert et kee méi wierklech, lauschtert mol gutt no, si gëtt eis Äntwerten op déi Froen, déi mer haut hunn, all déi politesch Froen, déi mer eis stellen. An eiser Verfassung fannt der Äntwerten, Äntwerten op déi multipel Krisen, an deene mer sinn. Mir sinn zutiefst iwwerzeegt, datt mir dës alternatiivt Gesellschaftsbild wierklech brauchen, well mir kënnen net esou weiderfuere wéi bis elo. An ech mengen, dat weess och jiddwereen heibannen, och wann Dir eis Verfassung haut net matdroen, an dat iwwerrascht eis natierlech net, si mir der Meenung, dass et dës Verfassung ass, déi mir brauchen. Mir mengen och, dass verschiddener heibannen, oder vläicht esouguer vill vun Iech, mat dëser Verfassung sympathiséieren. An e bëssen eppes huet een dovunner jo och schonn eraushéieren. Mir brauchen dës Verfassung, well mir Bierger a Biergerinne brauchen en neie Gesellschaftsprojet, eng Zort Contrat social. Mir wëssen, dass dës Gesellschaft, wéi se am Moment fonctionnéiert, Wann et esou weidergeet an eng Mauer wäert trennen, well se net nohalteg ass. Mir wëllen eng Gesellschaft, déi nohalteg ass, well se inklusiv ass, well se jidderengem eng Plaz eraumt, well se Räichtum verdeelt an de Gruef tëscht Grouss a Kleng, respektiv Räich an Aarm, manner grouss mécht. Mir brauchen eng dës Visioun vun engem Gesellschaftsprojet, deen well mer eben d'Hoffnung verléieren an déi aktuell Gesellschaftsuerdnung, déi dominéiert ass vu sozio-ekonomeschen Ongläichheeten, déi wuessen, vun Akkumulatioun vu Räichtem a Privilegien fir déi eng a Kakaoette fir déi aner. Mir brauchen dës Verfassung, well mer eben d'Hoffnung verléieren an dee politesche System vun haut, wéi en am Moment fonctionnéiert. Vill Bierger a Biergerinnen haut si resignéiert, well se sech näischt méi vum politesche System aktuell erwaarden. Mir brauchen Erneierung. Dës Verfassung huet awer Äntwerten op déi vill Krisen, an deene mir sinn, sief et d'Wunnengskris, sief et de sozio-ekonomesche Gruef mat senge gesellschaftlechen Ongläichheeten, déi wuessen, sief et d'Klimakris oder d'Biodiversitéitskrisen. Mat dëser Verfassung wier dee Risiko och manner grouss, datt Kricher ausbriechen a Mënsche musse flüchten. Eis Verfassung seet et, Alternative si méiglech. Dat, wat mer den Ament erliewen, déi multipel Krisen, an deene mer sinn a vun deene mer an enger an déi nächst rennen, Well mer navigéieren ass Ausdrock u sech, mee navigéieren ouni u sech, ouni groussaarteg Visioun, ass Ausdrock vun engem System, deen net méi ze droen ass, e System, dee sech per Force wëll erhalen zu Gonschte vun dem Bien-être vun enger Minoritéit iwwert de Bien-être vum Kollektiv. Ech géing souguer soen, dass eis Alternativ Alternativ looss ass. Mir kommen nämlech net derlaanscht, d'Basis fir méi eng nei, gerecht, inklusiv Gesellschaft ze leeën, fir en Zesummeliewen, wou mer mateneen an net géinteneen oder laanschtenee schaffen a liewen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Här President, et ass en zukunftsorientéierten Text, dee virun allem Jonken, mee och soss Minoritéiten an aner marginaliséiert Gruppe Perspektive bitt, déi haut zum Deel keng hunn. Jo, natierlech stellt eis Verfassung Privilegien a Fro, d'Privilegie vun den Eeleren iwwer Jonker, Stéchwuert Klimakris, vun deenen, déi besëtzen, iwwer déi, déi kee Besëtz hunn, vun deenen, déi d'Wahlrecht hunn, par rapport zu deenen, déi kee Wahlrecht hunn a sou weider. Mir stellen all Privilegien a Fro, jo och déi vun enger Monarchie iwwer déi Normalstierflech, well fir eis ginn et nëmmen normalstierflech Leit, jo jiddwereen ass. gläich an eiser Visioun. An jo, natierlech si mer der Meenung, dass d'Monarchie hautzedaags net méi ze droen ass mat deene Wäerter, déi mer hautzedaags hunn. A firwat eise President, wa mer e President dann hätten, vun der Chamber gewielt géing ginn? Mä dat ass ganz einfach, well e President an eiser Idee relativ wéineg Pouvoire soll hunn. Dofir gëtt e via d'Chamber gewielt an net vun de Leit selwer, well en ebe ganz limitéiert Pouvoire soll hunn. Eis Verfassung ass och ambitiéis. Si huet Ambitioune fir eis Gesellschaft, an dat brauche mer haut. E Gesellschaftsprojet, deen op enger neier Wäertebasis fundéiert, Gläichheet, Gerechtheet, Solidaritéit an Empathie. Ambitiéis, well dëse Gesellschaftsprojet, dee mir zeechnen, op staarke Prinzipie berout, e staarke Sozialstaat, en extensive. A Katalog vun aklobare Grondrechter. Natierlech ass eis Verfassung ambitiéis. Natierlech ass et, wéi kéint se aneschters sinn? Et geet net méi duer mat klengen Ännerungen, léif Kolleegen a Kolleeginnen. Mir mussen haut ambitiéis sinn, au vu vun deene Krisen, an deene mer sinn. Jo, a wann ech giff, entschëllegt mech, mir si wierklech der Meenung, dass d'Verfassung haut vun der Majoritéit a vun der csv net op der Héicht ass vun deenen Erausfuerderungen, virun deene mer stinn. Aus dësem Constat eraus. Dann ass eis Verfassung entstanen, jo. D'Feststellen, dass mer eng Refonte, eng Neiopstellung um Niveau vun der Verfassung brauchen, well den Text, deen d'Majoritéit an csv proposéiert, spigelt eiser Meenung no nach ëmmer ze vill eng Verfassung aus dem neunzéngten Joerhonnert erëm an dréit net genuch, och wa se haut geupdate gëtt, mee setzt net genuch nei Jalonen fir en eenanzwanzegte Joerhonnert. Et ass eiser Meenung no eng verpasste Chance, an där mer sinn. Eng verpasste Chance, well et hätt ee jo kënnen d'Biergerinnen an d'Bierger begeeschtere fir eng Neiausrichtung, fir en neie Gesellschaftsprojet, dee wierklech gerecht an nohalteg ass, wa mer wëssen, dass eng Verfassung e Grondgesetz ass, dat wichtegst Gesetz, wat mer hunn, da wësse mer, dass et de Grondsteen ass, op deem de ganze Rescht wiisst. Dofir loosst mech et nach eng Kéier soen, Mir mengen, dass eng Verfassung net muss minimalistesch sinn. Si kann och extensiv ausgeluecht sinn, esou wéi eis Verfassung dat virgesäit, mat 203 Artikelen. All deenen, déi mengen, eng Verfassung misst neutral sinn, soen ech ganz kloer, Neutralitéit gëtt et net. All Gesetz spigelt och ëmmer erëm déi gesellschaftlech Kräften erëm an och d'Schrëft vu sengem Auteur. An eis Verfassung wëll sech kloer, konkret, ambitiéis a fortschrëttlech, dat hutt Der sécherlech gemierkt beim Liesen, a well se kloer a konkret ass, ass se onmëssverständlech. Eis Verfassung gesäit e Maximum a Garantien vir, si bitt Perspektiven Well, well mer Rechter am Detail, am konkret am Detail och festhalen. A 70 Artikelen ginn aklobar Grondrechter festgehalen. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, sinn alles Rechter, déi mer hunn an déi mer brauchen. Mir erfannen näischt. Mir proposéieren, dass Biergerinnen a Bierger gestäerkt ginn iwwert déi 70 Artikelen. An an deene 70 Artikelen hale mer fest, wat mer ënner Mënschewiert, wéi ech et virdru schonn als Rapportrice gesot hu, wat mer ënner Mënscheried Ried verstinn. Mir wëllen deen Term konkret ausleeën an u konkrete Rechter festmachen, fir dass mir eis all eens si wat mer drënner verstinn. De Prinzip vun der Mënschewierd bënnt eis dann och zesummen als Gesellschaft. Dat ass dann och d'Fundament vun deem Contrat social, vun deem ech geschwat hunn. Zum Beispill gesi mer e Recht op Wunne vir. Wunnen ass natierlech en existenziellt Recht an dat gehéiert eiser Meenung no deemno och an eng Verfassung. Mir gesinn och e Recht Op Aarbecht fir, well mer der Meenung sinn, dass Aarbecht eis entfale kann als Bierger a Biergerinnen an eis och eng Plaz an eng Roll an der Gesellschaft gëtt. An ech kann net verstoen, wéi den Här Gloden als Vertrieder vun der csv virdru gesot huet, mir hätten, eis Verfassung géing net méi sozial Rechter virgesinn, wéi Är Verfassung, well dat stëmmt wierklech net. Mir hu 70 Artikelen, wou mer Grondrechter, déi aklobar sinn, festhalen. Eis Verfassung verpflicht de Stat, Des Weidere géint Aarmut a sozial Ongläichheete virzegoen, jo dergéint ze kämpfen. De Staat muss géint sozial Ongläichheete virgoen an e muss ënner anerem, gesi mir dat, iwwer eng progressiv Steierpolitik, dat hunn ech hei an anere Kontexter schonn oft ausgeluecht. An och eise Schoulsystem muss esou gestalt ginn, dass déi sozial Ongläichheeten erëm méi no, also manner grouss ginn an dass déi sozial Ongläichheete sech net reproduzéieren. An an deem Kontext invitéieren ech Iech gären, de Podcast Schlechte Schüler, vum Radio 100,7 ze lauschteren, well dee seet genee dat, awéiwäit eise Schoulsystem déi Inegalitéite reproduzéiert. Net just stäerke mer de Bierger hir Rechter, mee d'Bierger an d'Biergerinne kréien en direkten Accès zum Verfassungsgeriicht, wou si direkt hir Rechter kënnen akloen. Och erweidere mer d'Biergerrechter, well mir halen um Awunnerwahlrecht jo fest. Mir sinn nach ëmmer fundamental der Meenung, datt mer den Ament mat knapp 50 Prozent Wahlbedeelegte wierklech e. krassen demokrateschen Defizit hei am Land hunn. Mir stäerken och gären eis Institutiounen, andeems mer se zum Beispill méi transparent gestalten, mee och andeems mer effektiv Interessekonflikter ënnerbannen. Deemno, et ass scho gesot ginn, wäert et bei eis net méi méiglech sinn, gläichzäiteg Deputéierten a Buergermeeschter oder Schäffen ze sinn. Ee Prinzip, dee mer besonnesch um Häerz läit, ass de Prinzip De Principe de précaution, deen ech virdru scho kuerz ernannt hunn, dee mer an der Verfassung ënnert den Ëmweltrechter stoen hunn. Et gëtt dach näischt méi Vernünfteges hautzedaags, de Précautionsprinzip an enger Verfassung festzehalen an vun nohalteger Entwécklung verfassungstechnesch ze schwätzen. D'Verfassung hält dann och ënner anerem fest, dass de Stat géint den enormen ekologesche Foussaussdrock virgeet. Mir sinn an enger absoluter Urgence an natierlech muss dat sech och an der Verfassung erëmspigelen, well mir hu kee Choix. Dës Verfassung hëlt de Stat vill méi staark an d'Verantwortung, wéi dat bis elo de Fall ass. Si verpflicht de Stat deemno vill méi staark sech ze engagéieren fir Mënscherechter an Ëmweltrechter, fir eng nohalteg an inklusiv Entwécklung. An ech wëll och kloer soen, dass mer explizit net vu Verstaatlechung an eiser Verfassung geschriwwen hunn, mee mir wëllen eben net just de Privatbesëtz virgesinn, esou wéi dat an der aktueller Verfassung steet. An eisem, an eiser Visioun vun enger Gesellschaft gëtt et net just de Privatbesëtz, mee mir wëllen och de kollektive soziale Besëtz beschützen an de kooperative Besëtz beschützen als Géigepoids u sech zum Privatbesëtz. Ech sinn haut houfreg, dës Verfassungspropos dierfe virzestellen. Ech sinn houfreg, d'Suite vum Marc Baum, vum David Wagner, vum Serge Urbany a vum Änder Hoffmann kënnen ze huelen, an ech wëll si vun hei aus honoréiere fir hir Aarbecht, hiren Engagement an hir Visioun. Mee ech sinn awer och traureg, Well ech mer de ville Krise bewosst sinn, an deene mer déif stiechen, a bewosst sinn, datt mer mat der Majoritéit heibannen net kënnen op de Wee goe vun enger Verfassung, déi u sech krisesécher ass an déi eis kéinten Äntwerten op dës Krise ginn. Well dës Verfassung ass dat, si leet d'Schinne fir eng Krisepolitik ze maachen. Et ass eng Verfassung, déi preventiv wierkt a preventiv Krisen ervirzeugt, also prevenéiert. Ech sinn traureg, och well et eng verpasste Chance ass, nees emol, mir steieren leider weider vun enger Kris an déi nächst, ouni eist Denken an eist Handelen a Fro ze stellen. Här President, léif Kolleegen a Kolleeginnen, ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren, Merci och fir déi sëllege Retouren an Är Iwwerleeungen an och d'Wäertschätzung vun eiser Aarbecht. Villmools Merci.